ס'איז יעצט געווען די עלעקשאן, די עולם איז פרייליך אז טראמפ האט געוואנען, אז די רעפאבליקענס האבן געוואנען קאנגרעס און סענעט, און בעיסיקלי די לינקע האבן שטארק פארלוירן, איז דאס איז א חסד פון די אייבערשטער, א חסד וואס אונז זעען, אלעס א חסד פון די אייבערשטער, אבער דאס איז א חסד וואס אונז זעען, אז מען זעט די נפילה פון די רשעים, ווי די רשעים פאלן אוועק, די לינקע. וואס זיי טוען אלץ אין אמעריקע, די רישעס וואס גייט דא פאר, די רישעס וואס גייט פאר מיט טינעידזשערס, און אנדערע רישעס וואס זיי ווילן אלץ, וואס זיי האבן געוואלט אלץ מאכן דא אין אמעריקע, מיט די אלע רציחות, איז אז מען זעט זיי פאלן אוועק, דאס אליין איז א חסד וואס מען זעט אין אונזערע אויגן, וואס די פיוטשער פון אמעריקע איז ווייס איך נישט, וויפיל בעסער ס'וועט זיין ווייס איך נישט, אבער קודם איז בעסער אז מ'זעט ווי די רשעים פאלן. יעצט, ס'איז דא אפאר נקודות וואס איך האב געזען פון די עלעקשאן, און די ערשטע זאך וואס איך האב געוואלט רעדן איז פון די אמונה חלק, די אמונה אין תורה. ווען א מענטש לעבט מיט די אייבערשטער זעהט ער אלעס אויף א אנדערע וועג ווי סתם א מענטש, און ווען סקומט צו אזא עלעקשאן זעהסטו דא וואס די תורה לערנט אונז, וואס קען אונז זיך לערנען פון די עלעקשאן, און דו קוקסט עס נישט אן בכלל ווי סתם א מענטש קוקט עס אן, סתם א מענטש ווען ס'איז דא עלעקשאן אויב ליגט ער אין די עלעקשאנס וואס זעהט ער? בעיסיקלי יעדער איינער נעמט זיך זיין קענדידעיט זיין זייט וואס ער האלט אז דאס גייט זיין בעסער פאר די לאנד און ער האפט אז זיין זייט גייט געווינען און לאמיר זאגן זיין זייט געווינט נו האפט ער אז דער גייט דורכפירן די פאליסיס וואס ער וויל ס'זאל ווערן דורכגעפירט ווייל ער האלט אז דאס גייט זיין בעסער פאר די לאנד יעצט וואס געשעהט איז אזוי רוב עלעקשאנס גייט דיין קענדידעיט נישט געווינען. יעצט ווען דיין קענדידעיט האט יא געווינען, גייען די פאליסיס וואס דו האסט געהאפט אז ס'גייט דורך ווערן געפירן, צו די לאוס און וואס ס'זאל נאר זיין, גייט נישט געשען אויף די וועג וויאזוי דו האסט געוואלט. דאס איז די מציאות אין די גאנצע וועלט. דארפסטו אריינטראכטן. אז פאליטיקס איז מער ווי א ספארטס, און נאכדעם ווערט מען דיסעפוינטעד א גאנצע טאג ווייל זאכן גייען נישט די וועג וויאזוי מען וויל. אבער א מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער זעט נישט אזוי, וואס ער זעט איז, וואס זאגט די תורה וועגן דעם? איז אזוי, אויב קוקסטו עס אן, די זעסט נישט אז די תורה זאל בכלל רעדן וועגן די עלעקשאנס,

סאו כ'האב דאך געגעבן א גאנצע דרשה וועגן דעם און מסביר געווען אז ס'איז דא וואס טענה'ן אז עדאם גייט שטיין די לעצטע ס'איז דא וואס טענה'ן פרס גייט שטיין די לעצטע סאו צו מיך די עלעקשאן האט אויסגעקוקט טאמער טראמפ געווינט קוקט עס אויס ווי עדאם שטייט די לעצטע און טאמער העריס געווינט טייטש אז פרס גייט שטיין די לעצטע דעטס איט דעיס וואס איך האב דא באקומען די אינפארמעישאן און ס'דא אנדערע זאכן וואס מ'קען זיך לערנען. איז פאר די עלעקשאנס האב איך מער געהאפט אז טראמפ גייט געווינען דזשאסט די רשעים זאלן נישט געווינען, באט כ'האב עס נישט אנגעקוקט אויף די וועג אז כאילו טאמער העריס געווינט יא כאילו איך גיי דא ווערן אינגאנצן באליידיגט, ניין וואס איך זעה דא איז וואס שרייבן די ספרים וועגן דעם? און וואס קען איך מיך לערנען פון דעם? וואס קען איך ארויסנעמען פון די עלעקשאנס? איז דא עני זאך וואס איך קען מיך לערנען פון דעם אדער איך האב נישט וואס צו לערנען און עס גייט מיר ווייטער? און סתם אזוי דארף מען נישט ליגענען די זאכן ווייל ס'איז שטותים, ס'איז לב מלכים ובשרים ביד השם, וויאזוי די אייבערשטער וויל דאס גייט זיין, וועם די אייבערשטער וויל וועט ער אריין שטעלן אין אפיס, און וועלכע laws די אייבערשטער וויל ס'זאל ווערן דורכגעפירט, דאס גייט ווערן דורכגעפירט. נישט קיין חילוק ווער ס'איז אין די אפיס. איז לאמיר רעדן אביסל דזשאסט פון די פעקט פון די איידיע פון רשעים וואס זענען אין קאנטראל. די חילוק צווישן היינט און אמאל, אויף א געוויסע זין קען מען זען זאכן אביסל אנדערש, ווייל אמאל די וועג וויאזוי זאכן זענען געווען, ס'איז געווען קעניגן, און א קעניג איז געווארן, בדרך כלל האט די טאטע געווען קעניג און ער האט איבערגענומען, אדער טאמער ס'איז געווען איינער האט איבערגעווארפן די מלוכה איז ער געווארן קעניג, יעצט ער געווען קעניג ביז לאנג ער האט געלעבט, און אז ער געווען א רשע האט מען געקענט ליידן פון אים צרות. היינט צוטאגס גייט עס מיט עלעקשאנס. יעדע פיר צו אכט יאר טויש איך עס, די חילוק איז געווען אז אמאל לאמיר זאגן מ'האט אנגעהויבן זען ס'דא א גזירה, אדער מ'האט אנגעהויבן הערן אז ס'וויל מאכן א גזירה אויף אידן, איז מען געגאנגען מ'האט געדאווענט מ'האט געפאסט וואס מ'האט נאר געטון כדי צו מבטל זיין די גזירה, מ'האט געהאפט צו מבטל זיין די גזירה, איז אלץ געווען אז מ'האט געהאפט אז די קעניג גייט טוישן זיין מיינד. היינט צוטאגס, אין א געוויסע זין, קען עס זיין אביסל אנדערש, ווייל ס'ווענדט זיך וועלכע קענדידעיט ס'געווינט. אז ס'געווינט א רשע אנטיסעמיט, איז בדרך כלל טייטש אז דא גייט נישט זיין גוט. און אז די גוטע געווינט יא, מיינט נאך נישט עס זיין פערפעקטלי גוט, אבער עטליעסט די רישעות וואס יענער האט געוואלט טון, העט זיכער נישט זיין. סאו ווען אונז קענען זעהן די חסד פון אייבישטער דארף מען קענען זעהן ווער ס'געווינט ווייל ווייל דער וואס געווינט קען מען זעהן אקעי דער האט געוואנען ער איז אוהב ישראל איז לכאורה וועט זיין בעסער ס'איז נישט קיין זיכערע זאך אבער טאמער דער שונא ישראל געווינט ווייסט מען אונז האבן געהאקט די צרות סאו יא סאו באשעפער קען מאכן אז שונא ישראל זאל געווינען צו סתם א רשע און זאכן זאלן באסטן אין זיין פנים אריין און ער האט גארנישט קענען דורכפירן. אבער דאס איז בדרך כלל, קען מען יעצט זען אביסל פארדעם, סאו דאס איז די חילוק צווישן היינט און אמאל. אבער לאחר המעשה, ווען איטס אלל סעד ענד דאן, איז לייב ולחם מסורים ביד השם. יעדע זאך וואס געשעט איז די אייבערשטער אין קאנטראל און די אייבערשטער איז אין טשארדזש און אלעס ווענדט זיך אין אונז וויאזוי אונז קוקן דערויף יעדער מענטש פאר זיך איז דער מענטש וואס לעבט אין פאליטיקס טראכט אריין אביסל העסטו זעהן ווי דער מענטש איז אנגעווייטאגט א גאנצע טאג ער איז דיסעפוינטעט א גאנצע טאג ווערט מען דיסעפוינטעט און מען פילט נישט גוט וועגן זאכן גייען נישט די וועג וויאזוי מען וויל, אבער א מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער זעט עס נישט בכלל אויף אזא וועג, וואס ער זעט איז, דאס איז געשען אזוי האט די אייבערשטער געוואלט, און אויב עפעס, לאמיר זען וואס איך קען מיך לערנען פון דעם. סאו דאס איז די נקודה וואס איך וואלט ארויסברענגען, די אמונה חלק. פרוביר עס אויס וועט דאס אליין זען ווי דיין לעבן וועט ווערן אויפגעלאכטן אז דאס לעבן מיט די אייבערשטער, מען זאגט טעמי ראי כטוב, פרוביר עס אויס, סגייט נישט געשען איבערנאכט, ס'גייט נישט זיין אזוי פלוצלינג, ס'איז מ'דארף ארבעטן אויף זיך, אבער ס'טאר נעמען זיך לעבן מער און מער, מיט זען יעדע זאך, עס טאר נעמען זען די אייבערשטער אין דעם, דאס איז געשען, ווייל די אייבערשטער האט אזוי געוואלט, דאס איז געשען, די אייבערשטער האט אזוי געוואלט, צו גוטס אדער שלעכטס, ווייל אלעס איז גוט, ס'קוקט נאר אויס אונזערע אויגן ווי ס'איז שלעכט, איז א מענטש וואס לעבט מיט דעם, לעבט סאך א מער א לעכטיגקייט ביי זיך, און ער פילט סאך מער בחי', און ער ווערט נישט אזוי אנגעווייטאגט ווען זאכן גייען נישט די וועג אזוי מען וויל, און די גאנצע לעבן איז בעסער, און עס איז א זאך וואס מען קען עס נישט מסביר זיין, וויזאלאנג מען פרובירט עס אויס, און יעדער איינער קען אנקומען צו די מדריגה, איך גיי נישט זאגן עס איז דא טאקע צדיקים וואס אנקומען צו ממש מדריגה אויף עס האט זיי גארנישט גערוקט אלעס געבן די אייבערשטער, באט אקעי עס נישט אנקומען אזוי ווייט, דו וועסט אנקומען צו רוב פון דיין לעבן וועסטו זען דאס איז געשען אייביג אזוי געוואלט, וועסטו פילן סאך בעסער מיט זיך אליין. צווייטע נקודה וואס כ'האב געוואלט ארויסברענגען וועגן די עלעקשאן איז, דוד המלך האט געזאגט מכל מלמדי השכלתי, דוד המלך האט זיך געלערנט פון אלע זיינע, וואס הייסט פון אלע מלמדים, פון יעדע זאך וואס ער האט געזען, צו א חיה, צו אפילו א טיפש, פון יעדעם איינעם קען מען זיך לערנען עפעס. איז וואס איך זע דא, וואס קען איך מיך לערנען פון די עלעקשאן, וואס האב איך געזען דא א מורא'דיגע שטארקע נקודה, וואס אין ענגליש רופט מען דאס פעיסן ריאליטי. און די סיבה פארוואס איך וויל רעדן פון דעם פארטיקולער ווייל דאס איז א זאך וואס זייער סאך מענטשן האבן א פראבלעם מיט, און מענטשן כאפן נישט ווי זיי באגראבן זיך אליינס מיט דעם וואס זיי ווילן נישט פעיסן ריאליטי. אין טווענטי טווענטי איז געווען די עלעקשאנס און די עלעקשאנס איז געווען פראוד. ס'איז דא מענטשן וואס לייקענען אפ ס'איז נישט געווען קיין פראוד. כ'בין גארנישט קעגן קיין לינקע, א לינקע לעבט דאך סתם אזוי אין דענייעל, די גאנצע איידיע פון זיין א לינקע איז ס'איז איין שטיק שקר. איך רעד מענטשן וואס זענען יא רעכטע צו זענען אינצווישן, זיי לייקענען אפ. יעצט אזוי, ווען איך בין געווען א יונגער בחור, נאך פאר איך בין געווען עלידזשיבל צו וואוטן האב איך שוין געהערט פון פראוד וואס גייט פאר. ווען איך בין געגאנגען די ערשטע מאל וואוטן האב איך געזען מיט מיינע אייגענע אויגן נעמען וואס איז געשטאנען דארט וואס האבן שוין נישט געוואוינט אין די עדרעס. סאו איך האב געזען פראוד מיט מיינע אייגענע אויגן. אבער דער מענטש גייט מיך זאגן אז ס'איז נישט געווען קיין שום עווידענס פון פראוד. איך האב עס געזען אבער עס איז נישט דא קיין שום עווידענס. איך האב שוין געוואוסט דעמאלטס אז וואו די לינקע האבן א כח איז דא פראוד. נאך פאר אפילו טראמפ איז ארויפגעקומען אויפן מאפע האב איך געוויסט אז ס'איז דא פראוד. קומען מענטשן און זיי לייקענען אפ אז נישט געווען קיין פראוד. צו געבן א קליינע עקזעמפל, אין פענסילוועניע אין צוואַנצן צוואַנציק איז געווען מער ווי צוויי הונדערט טויזענט געקאונטע וואוטס, מ'האט געציילט מער ווי צוויי הונדערט טויזענט וואוטס וויפיל מענטשן האבן געוואוט. און נישט נאר דאס אז די אלע וואוטס זענען אריינגעקומען א טאג נאך די עלעקשאנס. וויטש איז ליגעלי קען מען נישט עקסעפטן קיין בעלעטס, און אלע די וואוטס איז געווען פאר ביידען, און דאס האט געסוויטשט פענסילוועניע, דאס הייסט די נאכט פון די עלעקשאנס איז געווען הונדערט פראצענט זיכער אז טראמפ האט געוואנען פענסילוועניע, סאו וויאזוי קען עס א מענטש לייקענען אז ס'איז נישט געווען קיין שום עווידענס אויף פראוד? האב איך געזען די אלע מענטשן וואס איך האב גערעדט מיט וואס לייקענען עס אפ, זענען מענטשן וואס זיי ווילן נישט פעיסן ריאליטי, ס'האט זיך נישט אנגעהויבן דארט, דאס איז נישט די פראבלעם, וואס איז געשען איז אז מענטשן אין זייער אייגענע לעבן, לעבן אין א דינייעל, און זיי ווילן נישט פעיסן זייער פראבלעמס, און אז מ'פעיסט נישט די אייגענע פראבלעמס קען מען נישט דיעלן דערמיט. איז וואס געשעהט? איז די פראבלעמען גייען? עס עסט אויף די מענטש. אין מיין לעבן, איך האב געהאט אסאך פראבלעמען, און איך האב נאך אלץ אסאך פראבלעמען, אזוי ווי יעדער מענטש, אבער איך האב עס געפעיסט, און וועגן איך האב געפעיסט מיין פראבלעמען, בין איך געגאנגען זוכן העלפ, איך האב מיך געמוטשעט צו טרעפן העלפ, און למעשה האב איך עס געטראפן, און מיין לעבן איז בעסער געווארן. איך קען פיל מיט אנדערע מענטשן. וואס זענען נעבעך ענדער אפ אן דראגס אדער אלקאהאל. ס'איז דא אסאך סיבות פארוואס מענטשן קומען אן דארט, אבער וויפיל איך האב געזעהן רוב מענטשן די די ענד אפ אן דראגס און אלקאהאל קומט עס ווייל זיי האבן נישט געוואלט פעיסן ריעליטי. זיי האבן געהאט פראבלעמען און זיי האבן עס נישט געוואלט פעיסן און די פראבלעמען האט זיי געגעסן און געגעסן און געגעסן ביז ער האט עס נישט געקענט אויסהאלטן ער האט געמוזט זוכן א עסקעיפ איז ער געגאנגען און געטראפן אלקאהאל אדער דראגס. סאו מ'טאר נישט דזשאדזשן קיין מענטשן אל תדחי עברך ועד שתגיע במקומו. און כ'גיי נישט זאגן ס'איז נישט אזוי פלאס און מיינוס, און ס'איז זייער פעינפול צו פעיסן ריאליטי, באט די פעקט איז, א ריזיגע פערסענט פון מענטשן די ענד אפ אן דראגס, איז די גאנצע זאך וואס האט זיי געמאכט ענד אפ אן דראגס איז געווען ווייל זיי האבן נישט געוואלט פעיסן ריאליטי, זיי האבן נישט געוואלט זעהן זייער פראבלעמען, און די פראבלעם האט זיי געגעסן און וועגן דעם האבן זיי געענדיגט אן דראגס. פארוואס האט ער נישט געוואלט פעיסן ריאליטי? ווייל ס'איז זייער פעינפול. טוט זייער וויי צו זעהן די אייגענע פראבלעם און צו זעהן די אמת. אמת טוט וויי. איז דער מענטש האט געטרייט אוועקצושטיין און יעצט ווען ער ענד אפ אין דראגס און אלקאהאל איז די לעבן איהם געווארן טויזענט מאל ערגער און זיין פראבלעם איז איהם געווארן טויזענט מאל ערגער. און וואס האט רוב געטון? האט ער זיך אליינס באגראבן. איז רוב מענטשן גייען נישט אזוי ווייט אז ס'קומט אן צו דראגס און אלקאהאל, ווייל מענטשן סתם אזוי דיסטרויד דעיר אן לייווס, מענטשן צושיסן זיך אליינס, צושיסן זייער פעמילי, אלעס ווייל זיי ווילן נישט פעיסן זייער פראבלעמען. סאו וואס איך זאג, וואס מ'קען זען פון די עלעקשאן, טראמפ האט זיך נישט דערשראקן פון פעיסן ריאליטי. און וואס איז געשען? מענטשן פרעגן, וואס איז די חילוק צווישן די עלעקשאן און טווענטי טווענטי? פארוואס די מאל האט ער יא געוואנען און דעמאלטס נישט? דו ווייסט פארוואס? וואס איז געשען יעצט איז, אז אין טווענטי טווענטי ווען מ'האט געמאכט די פראוד און ביידן איז געווארן פרעזידענט איליגעל, טראמפ האט עקספאוזט די דעמעקרעטס, וואס טייטש די פראוד איז שוין פארגעגאנגען יארן. קיינער אבער האט נישט געטון עפעס וועגן דעם. איינע פון די זאכן וואלט די רעפאבליקען פארטי איז נישט יונייטעד, זיי נישט צוזאמגענומען. עס איז געגאנגען טראמפ, ער האט אנגעהויבן צוזאמנעמען די רעפאבליקען פארטי. איז דא די עלטע פארפוילטע ריינאוס, מיט זיי האט מען גארנישט געקענט טון. ער האט אריינגעברענגט נייע חברה, און די רעפאבליקען פארטי איז יעצט געווען צוזאמען. און יעצט איז מען געגאנגען, מען האט געטשעקט די מאשינס, מען האט געלייגט קעמרעס אין די פאולינג סטעישאנס, און די רעפאבליקענס האבן געוויזן פאר די דעמעקרעטס די גייסט נישט דא מאכן קיין פראוד מען גייט דא שטיין האלטן א אויג אויף אלעס איז איינמאל די דעמעקרעטס האבן געזען און האלט אויג האבן זיי גארנישט געקענט טוהן און עס איז געווען אווער און יעצט גייט לכאורה די נעקסטע שטיק צייט אויב גייט מען לייגן די גאנצע עלעקשאנס אנדער אינוועסטיגעישן איך רעד עלעקשאן באורדס איבער גאנץ אמעריקע עסטו זען וויפיל פראוד איז פארגעגאנגען שוין איבער צוואַנציק יאר. אבער טראמפ האט געפעיסט ריאליטי און דעטס די ריזען וואי הי וואס עיבל טו סוקסיד. און קוק אים אן יעצט, יעצט איז ער די וויקטער. ער האט יעצט געוואנען, ער האט מנצח געווען. ווייל ער האט זיך נישט דערשראקן. סאו דאס טייטש מכל מלמדי השכלתי. קוק אויף די גוטע חלק וואס מ'קען דא זעהן איין זאך, כ'גיי נישט זאגן טראמפ, טראמפ איז א גנב, ער האט א היסטערי, א פעסט היסטערי פון פון פון שווינדלען געלט, וואטעווער, גנב'נען געלט. ער איז גארנישט דער גרויסער צדיק באט איין זאך קענסט פון אים זעהן א מורא'דיגע זאך ער האט זיך נישט דערשראקן צו פעיסן ריאליטי און ער האט מנצח געווען. זעלבע זאך מיט דיין אייגענע לעבן ווער נישט דערשראקן פון פעיסן ריאליטי ווייל טאמער דו גייסט נישט פעיסן דיינע פראבלעמס דיינע פראבלעמס גייען דיך עסן און ס'גייט דיר חרוב מאכן סאו ווער נישט דערשראקן און פעיס ריאליטי. א דריטע זאך איך וואלט זאגן אז. מענטשן ווערן זיי אסך מאל פארלוירן, כ'רעד פארלוירן אז מען ווערט אינגאנצן פארקויפט פאר די גוים, און מען זעט לאמיר זאגן א גוטע פרעזידענט, און מען הייבט אן ווערן אינגאנצן עקסייטעד, און מען מיינט אז כאילו איר ווייסט אז דער איז איך ווייס וואס, א שליח פון די אייבערשטער, צו צו אסך מאל קען מען ממש געטויעט זיין צו צו אנהייבן גלייבן אין די מענטש אליין, און איך געדענק ווען טראמפ איז געווען פרעזידענט ווי מענטשן האבן ממש געווארן אזוי פארגלייבט, דער האט געזאגט ער איז משיח, איינער האט געזאגט ממש ער איז חס ושלום גאט אליין, ממש ס'איז געווען משוגע, משוגע צו ווערן ווי משוגע מענטשן קענען ווערן וועגן א בשר ודם אין א מלכות הרשעות ווי אמעריקע, אמעריקע איז א מלכות הרשעות. אונז דארפן זיך פרייען אז אונז האבן א אוהב ישראל פרעזידענט, וויפיל טובות מען קען באקומען פון אים קען מען באקומען פון אים, און דעטס איט, קוק עס אן אלס א חסד פון די אייבערשטער, ווער נישט פארקויפט ער איז א גוי, די רעפאבליקענס זענען גוים, און די אלע רוב פון די חברה זענען אנטיסעמיטן, די גאנצע זאך ס'איז א פאליטיקעל סטאנד וואס זיי נעמען זיך אן פאר אידן, מען טאר זיך נישט פארקויפט ווערן, און ליידער אין די פעסט און היסטערי פון אידן איז ווייס איך מאל אידן זענען געווארן פארקויפט פאר די גוים און יעדע מאל ס'צוריק קומען בייסן די אידן אין פנים איז דארף מען וויסן אונז לעבן מיט די אייבערשטער די אייבערשטער איז אונזער גאט די אייבערשטער האט אונז געראטעוועט אלע דורות און די אייבערשטער האט אונז ליב און אונז לעבן מיט די אייבערשטער און יעצט זענען אונז אין גלות אונז זעמער אין גלות אמעריקע. איך דארף אן דיעל מיט גלות אמעריקע און פארטיג, ווער נישט אזוי פארקויפט פאר די גוי, איז דאס וואס איך האב געוואלט ארויסברענגן, אין איין זאך ווערטס נישט פארקויפט פאר די גוי, ער איז א גוי און ער איז א שטיק טומאה. האטס א גוטן טאג.